Ýolda size garşy üýrýän her bir köpege durup daş atmak isleseňiz, hiç wagt menzile ýetmersiňiz. Ser Uinston Çerçill. Essalawmaleýkim hormatly watandaş lar eziz türkmenim saman oturanmysyňyz ilki bilen hemmäňizi mukaddes remezan aýynyň gelmegi bilen gutlap orazalaryňyzyň bu mukaddes aýda edýän doga dilegleriňiziň kabul bolmagyny daş töweregiňiziň ýaman göz hem dilden arassalanmagyny tüýs ýürekden arzuw edýärin. Hawa, şu ýerden ýuwaşja ýöräbereliň onda. Men bu gün soňky günlerde bolup geçýän wakalara öz pikirlerimi siziň bilen paýlaşmakçy. Meniň hiç bir herekete ýa-da lidere garşylygym ýok. Şonuň üçin hem adyňyzy aýdyp edýän hereketleriňize öz garaýyşlarymy aýdaryn. Remezan aýynda men wideo taýýarlamajakdym. Emma bu häzirki bolýan akyla sygmajak, absurdyň aňyr çetine çykan haram hapa hem gandöküşiklik oýunlary maňa bu çykyşy taýýarlamaga itergi berdi. Hawa, Mälikguly Berdimuhamedowyň ölendigi hakyndaky habar bu bulam-bujar absurd wakalaryň başyny başlatdy, ilki bilen, şol günden başlap örän geň taň hadysalar zynjyry başlandy. Ilki bilen, halka ýurduň içinden tassyklanmadyk habarlar ýetirilmäge başlady. Eýsem, beýle ýalan öjükdiriji hem baryp ýatan absurda bürenen habarlary halkyň içine ýaýratmakdan maksat näme? Öz pikirimi aýdaýyn. Siziň pikirlenişiňiz, edýän oýunlaryňyz edil humar tagtasynyň ýa-da kazinoda oýun oýnaýan humarbazyň oýny ýaly. Bu ýagdaýda siziň ýitiren zadyňyz ýok. Eger bagtyňyz çüwäýse, ýagny ýurtda häkimiýet gowşap, halk prowokasiýa eýerip, daş-töweregi ýakyp-ýykmaga başlaýsa, siz hojaýynlaryňyz bilen edil Liwiýadaky ýaly Aşgabatda hem hökümet adyrylyşygyny arkaýyn durmuşa geçirip, ýurda girersiňiz we şol arzuw edýän kürsiňizi basyp alarsyňyz. Elbetde bu işde size öňünden pul wezipe wada berilen wepaly ýasama aktiwistleriňiz hökman goldaw berer. Eger ýurduň içinde häkimiýet başga görnüşde çalyşaýsa welin häzirki şekilde ýuwaşja sahnadan çekilersiňiz. Sebäbi siziň ýitirýän zadyňyz ýok. Daşary ýurt raýatlygy jübiňizde, işiňiz, öý-jaý hemme zat gurnalan iň gowy görnüşde. Bärde, ejir çekjek size ynanyp bu ýola çykan käbir gyzma watandaşlar we siziň öjükdiren içerki urşuňyza islese-islemese benzin daşanlar bolar. Size ynanan gyzyma watandaşlar gandöküşlik başa barmasa ýurda gaýdyp barmaga gorkarlar. Onda-da hasam beter gorkarlar. Bu gandöküşikli häkimiýeti basyp almak plany amala aşmasa olar özbaşyna bu hereketlere goşulmagynyň Agyr puşmanlygy bilen iki oduň arasynda galarlar. Aşgabatdan ölüm habaryny eşiden badyňyza edil maslykçylar ýaly aýak aldygyna birleşdiňiz. Sebäbi ol ýerde örän ýagly oljaň barlygyny bilýäňiz, ony gapmak gerek. Pursatdan peýdalanyp, Birleşen demokratik türkmen oppozisiýasy bolup, Abdy Kulyýewiň döreden bu oppozision hereketiniň adyny ulanmagyňyz, gandöküşikli planlaryňyzy gizläp, sizi halkyň bähbidi üçin hereket edýän ýaly görkezermi? Siziň hereketiňize goşulmadyk ýa-da sizi tankyt edenler kim? Agentmi? Ýa halkyň duşmanymy? Demokratiýa siziň gözüňiz bilen seretmeýänler, watan üçin hyzmat etmäge akyly ýetmeýänlermi? Ýene öňki äheňde yzgiderli Ýutubda aýak aldygyna çykyş edip organ işgärlerine ilki ýalbardyňyz, soňra gandöküşiklik üçin buýruk berdiňiz, tutuň, gabaň diýip, ondan soňam olaryň özüni gorkuzmak islediňiz, bu şol ýokardaky kazinoda poker oýnaýan. Adamyň oýny dälmi? Ondan soňam paltaňyz daşa degdi nädip? Mirasdüşeriň suraty gazetde kakasynyň ýerine çap edilip, eýeleýän wezipesiniň adyny üýtgedipdir diýip düşünip bilmän otyrsyňyz. Bu ýerde düşünmez ýaly näme bar? Aşgabatda Tagt oýuny bir eýýäm gutardy. Şol at göçüni edip tagta garşy ýöredilen pyýadanyň tagta geçmegine bir göçüm galdy. Ol göçüm eýýäm edilen hem bolsa, men hiç geň galmaryn. Soňky wakalar hem muňa şaýatlyk edip otyr. Ýurduň içindäki halka daşardan pul gelip durka hiç haçan hereket bolmaz ýatdan çykarmaň. Sebäbi sistema ýagny režim daşary güýçleriň kömegi bilen hem-de ykdysady gyzyklanmalaryny maksat edip, terroryň hem-de basyşyň kömegi bilen gurlandyr. Oýan türkmen kanaly patyşanyň hem-de onuň maşgala agzalarynyň zäherlenip koma girendigi hakynda gyzykly maglumat ýaýratdy. Faktlar diýip. Aşgabadyň köçesini, hassahananyň podwalyny taýyn duran harby uçar görkezdi. Olar hasam gyzykly. Hawa, indi näme etmeli? Islendik režimde bir üýtgeşiklik boljak bolsa, harby ýagdaýyň girizilýändigini, häkimiýeti elden gidirmejek bolup her hili oýunlaryň edilýändigini, Seňem aklyň ýetenokmy? Halk, keseki ýurtlaryň bähbidine gandöküşiklik prowokasiýasy bilen aýaga galsa we ýurduň içi gana çaýkalsa gowy bolarmy? Oýan diýip, oýan türkmen diýip, Arrygyň gyna bokurdagyňy sygdyranyňdan gygyranyň bilen il oýanar öýtýäňmi? Aslynda, siz bu hereket bilen halky prowokasiýa edip gandöküşlige çagyryp, öz haram maksadyňyza ýetjek bolýaňyz. Bu mese-mälim görnüp dur-a. Beýleki tarapdan halka hökümet degmese boldy, ýene elli, ýüz ýylam ýatar. Sebäbi halkyň aňyna biperwaýlyk siňdirildi. Bir mydar edip güzeranyny dolandyryp bilse kaýyl. Elbetde, ýurduň daşyna çykmaga päsgelçilik döretmän ýollary açsalar, hemme gaçar. Bu bolsa režimiň abraýyny dünýäniň öňünde hasam düşürer. Ol oňa hiç haçan ýol bermez. Şonuň bilen birlikde ýurduň içindäki garyndaşlyk baglary bilen ýurt daşyndaky ildeşlerimiz-de, kontrolda saklarlar, ýagny ýüpüň ujuny gysga tutarlar. Hawa, geçeliň täze Türkmenistan gurujylaryna. Siz näme bu halky bu derejede samsyk diýip pikir edýäňizmi? Düýn. Ýarym gije kanal ýapyljak diýip çykyş edip otyrsyňyz. Hä, on dört müňe golaý abunaçyny ýitirmek size agyr degdi dälmi? Sebäbi Ýutub size ep-eslijeý ýagdaýda pul berýär, aýda. Munuň şaýatlygy derrew täze kanal açyp aýak aldygyna bir ýyl mundan öňki efirleri goýmagyňyzdyr. Men diňe şeýle düşünýän. Sebäbi gyssagly size müň abunaçy hem-de dört müň sagat gerek. Eý, şoumenler! Hiç awtorlyk haky diýilýän zady bilmez ýaly bu derejede nadanmysyňyz? Kimi aldajak bolýaňyz? Şol şikaýat edilen wideoda görkezilen jaýyň Size, halky küşgürmek üçin garalaýan adamlaryňyza, ýagny ýegenlere degişlidigi hakynda belli delil barmy eliňizde? Ur tut montaž edip ýegenleriň jaýy diýip paýlaşdyňyz, bu dogrumy? Belki ol ussa ýa arhitektor ýa dizaýner öz eden işiniň reklamasy hökmünde paýlaşandyr ol wideony. Siz şonuň awtoryndan rugsat aldyňyzmy? Şol jaý ýegenleriň biriň jaýy bolaýanda siz bu wideony paýlaşan adamy oda atýandygyňyzy hiç pikir etdiňizmi? Islendik biriňiziň eliňize şol mümkinçikleri berilse şol jaýdan Iki esse ulusyny salyp, öz nebisiňize dur diýmäni başaryp özüňize kepil geçip biljegiňiz barmy? Bu zatlar türkmeniň ganyna, genine işleýän zat. Unutmaň! Soňam ýene bir zat, hökümet şikaýat eden wagty onuň ýaly adresden, Şikaýat etmez berk bellän. Ynha, oýlan köpegim oýlan ady bilen çykarylan materiala edilen şikaýat. Şatlyk hakynda material taýýarlapdym. Adrese serediň şu taýda. Jumanyýazow ýa Hojanyýazow däldir. Kim oýnajak bolýaňyz? Aýyň ýigrimi dokuzyna çenli janly efir etmäň diýip duýduryş berlipdir. Onam türkmeniň ýasyna hormatymyz üçin çykmadyk diýip reýting gazanjak bolýaňyz. Özüňiz aýdyp otyrsyňyz-a hemme zady, halk samsyk däl how! Indi Tihanowskaýanyň reklamasy hakynda Iki agyz. BBT siziň mekirligiňiz bilen gepe gidip, siziň aldawyňyza düşüp, halky gandöküşiklige çagyryp, ýalňyşyp, masgara boldy. Ynamdan doly gaçdy. Gahary gelen hojaýynlara indi özüňi görkezmeli, şeýlemi? Hawa, indi onuň ornuna derrew siz geçmeli. Ýaşy ellä ýeten ýaşlaryň baştutanlygynda we yzygiderli hasabat berýän araçysy Düşemowyňyzyň hojaýynlary bilen. Hawa Allamyrat Rahym. Türkiýe bizlikmi ýa diktatorlyk ady bilen halkyň emosiýasyna täsir edip biljek şekilde bir gepleşik taýynlandy. Nursoltany Türkiýäniň gizlin gulluklary çagyrypdyr, basyş edipdir. sypaýyçylykly duýduryş berlipdir we şuňa meňzeş toslamalar. BWT-niň gandöküşlige çagyryş edişi barada soralan bolaýmasyn eger? Türkmenistanda gandöküşiklik prowokasiýasy näme üçin gerek we kimiň bähbidine diýlen bolmasyn? Hawa, siziň aýdanlaryňyz meň üçin toslama. Siz munuň ýaly oýun bilen bir üýtgeşiklik bolarmyka diýip umyt bilen garaşýan halkyň aglabasyna täsir edip bilersiňiz, emma maňa däl. Bu gepleşik içgin seredeniňde örän köp gümürtik soraglar ýüze çykarýar. Ine şolar. Birinji. Nursoltan Taganowa türkmen aktiwisti hökmünde arena çykaryldy. Özüniň adwokady bar. Näme üçin aktiwist bolsa şonuň ýaly resmi çagyryşa adwokatsyz gidýär? Ikinji, syýasata goşulyp, dünýä türkmeniň Tihanowskaýasy ady bilen reklama edilýän Dursoltan sosial mediany aktiw peýdalanyjy hökmünde ol bolan wakalary janly bir şekilde halk köpçüligi bilen näme üçin paýlaşmady? Üçünji, näme üçin bolan waka halkara mediada seslendirilmän, gaýtam Düşemowyň planynyň reklamasyny edýän we şol bir wagtda DWT-niň gandöküşiklik propagandasyny ikelläp goldaýan, Birleşen demokratik hereketiň agzasy bolan Allamyrat Rahymyň Azat Türkmen kanalyndan adamlara ýetirilýär. Maksat, dünýä däl-de, daşary ýurtdaky türkmenlere, Ýene haram planlar ugrunda täsir etmekmi ýogsa? Bu soraglardan soňra meniň aklyma bir söz gelýär. Ruslarda Ruçnaýa oppozisiýa diýlen söz bar, ýagny eldekileşdirilen, iýmlendirilen ýasama oppozisiýa manysynda. Şu ýerden meniň halkyň adyndan size ýekeje soragym bar. Oppozisiýa bizlikmi ýa diktatorlyk? Allajan bu mukaddes aýda her kime öz niýetine görä bersin. Hä, unutmaň! Remezan aýynda günäňizi, ýalňyşyňyzy, ýalanlaryňyzy üstüne ýüklär ýaly şeýtan ýokdur. Ahyretde her kim bu aýda işlän günä-sogabynyň jogabyny.